Miss Baba wo sante yao. Mama, dongo mara dwa nyise. Eh. Baba ero kamano. Eh, eh. ka chi bedo nyathi ma nigi respect. Niko respect ni ema biro miyi bedo nyathi. Eh. Respect. Respect ugo. Respect no. Ko bedo go to biro bedo nyathi malong'o. Koro kata mna long mine no motamore romo goni. Biro mna rome kose bedo respect. Bana chwe mi nyathi nafas. Baba, adwa guru. Ino mumi makelo kama nyula nyula gito lal kama nade. Ema no mi ata mini mondo kiki bedo ngama chamo londa lumi yach. Emomiyo nyuolo nyathini nichamo gwe. Ok aneno kigini ni. Baba adwa wachonu erokamano. Eh, Weuru adhi akaw dhiang' cha dhiang' cha atere olemo. Eh. Ocham kiny odhi e chiro koyieng'. Mm. Nengo ne nya medore. Eh. Babero kama nabosomo matek. Aparo ni mondo koro mondo obed maber ana wuok. Ok adwa jok. Mama erokamano. Leka ka jathiyo mo.
in ing'e wuonu maber gi pesa ing'e gi kong'o ka koro useyudo pesano tadwa ni kaw pesano direct nyaka e skul wan ji ariyo to mama skul dong kawuono weekend ah, ah. headmaster niga e skul en onge ga weekend oh, ringa ringa mondo iter pesano mano skul fees ni ah, dong ing'e ni ok adwa ni bede ot kae Kamano mama.
Madhi. Eh, ok adwar iot kae kabisa. Madhi. Eh?
To an? In, in nang'o?
Onyulo, en ang'o? Dong' in be inchako nyi goyo maka. Bwana koni ni wacho maka to ji to wuoye dhiang' dak we wotie kwa dhiang'. Onyulo, wuguru dhi. Kar wan wan wadhi. Arito u.
Eh. Ah. Madhi to kwa yudo ng'at mowuondo wa ka ng'at. Ng'ato kinya wuondo wonyulo emo mitero kasuku, sawa? To madhi ka dhiang' otho. Dhiang' tho nade?
Ter nyawadu us Ero dhiang'. koth to sombe orumo. Dhiang' mangima tho nade yaw? Ero koth to sombe orumo te. Omera wechwado dheno kamano, iboketho nengo ni ang'a tini. Ufuko bwana jangu nyakatwali bwana karanya thima wiye tek.
Ina siku lini kisami yudo koda thuolo kama. Mm. Emi puonjori Kiswahili ariya dek moko. Ang'o?
Ufuko Kiswahili nango ma mi mi mi ning'isa. Koro ing'e Kiswahili?
Bwana Ka- okay, nenda. Kaka to ni Mombasa, ja Mombasa dwa wacho ni ah, ah, chiemo. Iwacho no. Ah, luore luore bwana ka gi- gimo chamango. Mano to Ochamo okay, biriganya. e bringanya to nyaka to koro nyaka pogre. But e e e si tun gine kuku twala.
Nala. Ang'a tim. Eh, To kidwa ni- moso ng'ato ni oyawore ikone nang'o? Habari. Imedo gani? Habari maana bwana ikia Bwana ini inga bwana usuko inga Kiswahili ini. Usuko ini nyalo.

Wera, ninja koro ok onyal yie, ok onyal yie niya, in ka to an ka. Nyithindo nomore nikech nyisi neno. An obwonjo koda.
Bwana nyako ni asenyisi ne, koka noher rastaga nini ang'a malaiki dube.
Miye piero adek, miye piero adek, miye piero adek, an ema awacho, an awadgo bingo. Sube ang' noyie.
Iwinjo?
Amiyo gi pradek manade? Pradek, pradek, pradek, ing'e kama bil ni osechope adier? Kon ane man wuod Bil ni ing'e kama, a, a, kuong irange na pesa e lweta ka kor kamedo kwa. Ya sindi ok sindi.

Nyathi to osebiro ka giseni. Nyathi mane?
Nyathi ma oro gi dhiang'. Nyathi ma nade kilo? Eh, an pok anene. Eh, pok inene nade? Kuma ore gi dhiang' okinyi mang'ich nyaka nyaka sama owuoyo kodi. Ere pesa? Nyaka onind kae, ang'a timi. To kata konindo ka obro nindo ka sendi ema dwaro an nindo ne ok ochuna. To pesa mane midwa ni umiya? Wadong pesa no onego Kare kama wawuoye kar kacha wawacho sakri legi kosa wawacho weche mag ngima. Mano school fees.
Adukari kela na loe. Shende ni ka an maluwo ni omera. Kela loe nyan gi prare cha nyalo dok mato. Oyo keli moto mera.
Shende dhako ne nigo kwar kago gima gima nyola ma gi wuoyo go kago kinyi gi nyathine mo. Nyathi mo suka ne nyicha se wacho ni nyathi marach. Emo miyo kata wach ni okana nan.
Okana nan. Ah ah gini okana no kabena.
Eh. Ma nyathini nyaka wuol pesa na nyatanga. wach mar oyuma ni ema ni neno ka chako luoni nyoro mana wew mana wew wanape mano school fees wach ugo ne ok adwar an an kata an kata ko peace ne wawacho ni peace no oserumo wach mar peace no wasitieko adwaro send

Dak nitie kindiki ng'ama nokele ne ndike dedication na nofundi ko imanyo ne nying moro. Wiji wiji waning'e ni kara wabiro puonjo hera e sikul akia. Mm. Moyo masini mm. by Ben po, Paul. Ling ling mm.
Paul ni bindiko marach. Weri gi Paul kata ndiko gi wrong spelling ko chuna. Ini ko ben kar mun tiyo gi Paul kende itiyo gi nyinga e chode nyathini. Itiyo gi nyinga e chode donge? Wrong spelling, wrong. Kwangwa kwa kwangwa ru mm, by diamond. Mm -hmm. Hera Remo mm. by Musa Jakadala. Awasikule ya. Tuma tonyonga ga.
Tuma akanti tiyo gi Jakisera lakini koro kel mar Musa. En mar tudo de. Iwinjo gi dwang' goto na wangi gi yera wuo kodi. Idiot. Mark na gina alafu iket 0 over 50. Yeah, Sylvia. Dong nyocha nyocha kae kidonje skul ni. Isechako gi such things. Magi ni mokeli e skul ka. Ndigo mofuogi mokeli e skul ka nyathi. Gini madam, madam, timnia. Ano lweta tet ne lweta tigi kwa tinga lweta ikuru tieke kanyo piyo. Tiga do piyo. Mwalimu, mm -hmm. Mr. Tuwe an ok ayudo jogi gi barua ma mari mano kes ne abi an gi detics
abeto to in ibeda beda piny ang'atim ok ichak choko kuma sebetoni Anto beto emano kela school. We were punished together. Eh, nikechana emana diro ginene. Paper. Ulikuwa unatupia nani? Inka beto emano kela school ni beta beta. Anso emano kela.
Did, did you have a boyfriend?
No.

Bwana anang'ama ingeni ya iwinjo iwinjo kasuku. Ki bounce ti ng'ama joluo. Ya i bounce te ma wuoth ineno. Ji bro luori, ji bro. Omiyo ng'ano lew chunya. Ing'eno ka dwani ng'ato kinyi skul kanyo ero kech in ng'ama kopo kende ma yie na kope. Meso thuolo luongo wa gi nyako sore moro ma. Kisore cha.
Kisore cha.

Donga kunyo to sore choling. Wana jopuonje gi leo chunya. Ochek ya mana mos. Tana kunyo. Tata mo smile kode to oko smile. Headmaster koko donjo bangi.
Double lesson. Udonjo gi double lesson bwana bwana si okay. Ite matek jo kamera. Aya ya yani aya en wach nyasaye lagi aya wa. Hey. To to theories
of creation.
Ona mire wututo kadhini neve kadhini neve makoro Yesu wuok ne jie jo eyo ngane Cleopas gire. Osayudo kanyo na. Kowuok e jo podi kana oyudo kure. O mama no wuok ne jo ka jopa ni tajir. Ah. Priso pupe ni ngato jogo mani all of us. Ah. All of us kanyo wadi bwane urularo gi nga ularo gi nga. It is me. Kokanye marida rero mangi suja poi mas ya kon vise ni enani matimo gimanat kamana pisi wangi say sit down young man. Eh? Pero luo.
Kaso lugo yo kaki kesungu ni ni ongi sani you are eh? Gimoro ma chencha ni wacho ni ngani cha. Yo wili kesungu no. Ni chencha ni wacho.